Тата вот хамӑра хамӑр мӗскӗн этме пӑрахмалла, хамӑр историне, тепӗр историне е тепӗр япала. Сӗпӗре ҫӗнсе илсе Мускав патшалӑхне парнеленӗ ҫын кам? Ермак пирки калатӑр ӗнтӗ. Ермак кам?
Ӑна калаҫҫӗ-ха чӑваш пулнӑ тесе? Вот мӗн питӗ, питӗ калаҫса кӑна мар, сӑнласа та Ермак чӑваш пулни ҫинчен сӑнлавсем Ермакӑн историйӗ пӗтӗмпе ҫырса кӑтартнӑ. Вот мана нумай пулмасть кӑна я ҫырса кӑтартнӑ ӗнтӗ хамӑн Ҫак Дальнюю Болгарию Чувашии виҫҫӗмӗш зданинче мына кӗртрӗм. Пӗтӗм документсем Ермак историйӗнче, Ермак ял пур, Муркаш районӗнче. Вот вӑл ял ҫинче мелекрен ӑна... Муркаш чӑваш пурнӑҫӗ пул? Муркаш районӗнчи Шурча ял советне кӗрекен Ермак ятлӑ пысӑк мар ял пур. Ҫак ялсенчисем мӗн пӗчӗкри, мӗн авалтан вот вӑсӑмла пӗлнӗ ярмак, шӑпталӑк ярмак мӗне ҫурчӑшка пулнине кӑтартаҫҫӗ. Эпир вӑл ялта студентсем пинче тӑватӑр улттӑмӗш ҫулта пӗрремӗш хут пултӑмӑр. Ваттисем каласа кӑтартаҫҫӗ, ҫапла кулянса ҫавӑн чухне астӑвап. Пушамат исламаттисем пур ҫырса хунӑ эпӗ. Вот ҫыру Мускава та ҫыру ҫырнӑ вӗсем, Кремльте те ҫыру ҫырнӑ, пирӗн ял Ермаксӗ.
Ҫав ял ҫыннисем?
Ҫав ял ҫыннисем. Ыйту хуравлаҫҫӗ те ҫырӑва илтӗмӗр тесе пӗлтеретпӗр тесе опять шукалать.
Шукалать тет. Ӑна ӗнтӗ вот вӑл вӑхӑтри Светлаҫӑв хӑйӗнчи историографи тӑрӑх ӑна ярмӑка вырӑс тумалла. Ярмӑка тӑн касаки калӑпӑр. Хурал касакӗ те Эпир хамӑр историне пӗлменнипе эпир мӗне Хусана илнӗ хыҫҫӑн, вырӑс патшалӑхне кӗнӗ хыҫҫӑн пирӗн чӑваш паттӑрӗсем Вӗсем ҫӗр ҫула яхӑн касак пулса вырӑс чиккисене сыхласа пурӑннӑ. Санатӑн ӗмӗтсӗр тепӗр. Ермакӑн историйӗ пӗтӗмпе ҫав тапхӑрпа ҫыхӑннӑ истори пулнӑ. Мӗне нагайсен тапӑнса пынӑ. Нагайсен хӗссе кӑлараканӗсем кам пулнӑ? Вырӑс патшалӑхӗ, Мускав патшалӑхӗ ун чухне ҫар уйӑрма пултарайман, хӑй Ливонире вӗсе килсен вӑрҫӑ. Вӑл чӑвашсем казак пулса Вӗсене чӑтса чӗтсе пынӑ, ун ҫине мӗнсем ҫав пусса ҫӳрекен йӑхсем хальхи сӗлтӳ таран саратса ҫӳренӗ. Ногайсем?
Ногайсем.
Вӗсем ногайсем мӗншӗн питӗ тарӑхнӑ? Хусан патшалӑхне кӗнӗ халӑхсене мӗн ногай патшин хӗрӗ-ҫке сӳнпике пулнӑ. Сувӑн пикене Иван Грозный Мускава илсе кайса сувӑн пикен ывӑлӗпе сувӑн пикене хӑйне вот самӑшӑн вот сөйлемен, пулӑшман тесе мӗн тесе тарӑхса вӗсем Хусантаран сарӑтса ҫӳренӗ кайран.
Апла кунта, калӑпӑр, чаплӑ паллӑ чӑвашсем чӑнах та нумай. Yak историне пӗлмен пирки эпир чӗлхе кӑна пирӗн чи пысӑк пуянлӑх тесе калани тӗрӗсех мар. Историне була пулсан тӗпчемелле, ун ҫинчен каласа кӑтартмалла, халӑх патне ҫитермелле. Калӑпӑр, Ермак, Державин, Оточев ҫинчен калатӑр пулсассӑн чӑваш чӑн-чӑнах паттӑр иккенне курмасӑр, ӗненмесӗр ҫапла калаймаҫҫӗ пуль. Мускав ҫулӗ пек романсем, Мускав ҫулӗ пек тӗпчевсем, калӑпӑр, мӗн кал Турханӑн святло кӗрет, не вуланӑ кӗскен кам пуҫне пӗсеклет. Ҫук.
Апла чӑваш лайӑх, чӑваш вӑйлӑ, чӑваш хӑватлӑ иккенне кӑтартакан произведенисем кирлӗ? Чӑвашӑн чӑн-чӑн паттӑр историне ҫырса кӑтартнӑ хайлавсем кирлӗ. Вот унтан вара ҫав хайлавсем ҫыракан писательсене патшалӑх ҫинчен пӗр так та пулӗ хавхалантармалла. Ҫук. Вӑл ҫук. Мана, мана тӗлӗнтерет. Мана халь хамӑн ҫак тӗпренчӗксенче Ермак чӑн-чӑн историйӗ, Ермак историйӗ ҫырса кӑлартни шута хурса тата ҫак Древний Болгар Чувашии кӗнекен виҫҫӗмӗш изданийӗшӗн мана Раҫҫейри казахсен пӗрлешӗвӗ, мӗнпур казахсен пӗрлешӗвӗ тата Раҫҫей Аслӑ офицерсен совечӗ пӗрле тунӑ пысӑк пысӑк награда тӑвать темелле ӗнтӗ. Герой Святой Руси. Вӑл казахсен награди вӑл. Ага, казахсен награди ӗнтӗ. Вот виҫӗ писателе парас тенӗ ишӗн ӗнтӗ. Икӗ Мускаври писателе Мана ҫак кӗнекесемшӗн, уйрӑм масштаб Германи историне тӗрӗслесе кӑтартнӑшӑн мана ҫав наградӑна пачӗҫ. Ӑна казаксен ҫав пӗрле шывӗ Ермак чӑваш пулнинесем йышӑнаҫҫӗ-и? Йышӑнаҫҫӗ.
Ахальтен мана парасси вара вот орден ҫитмӗл виҫҫӗмӗш нумерлӗ орден пачӗҫ. Ҫитмӗл виҫҫӗмӗш.
Кӑна ӳкерсе илетпӗр. Кӑна гримфонка ҫакса ҫӳретӗр пулмалӑха шутне пӗрре ҫитсе темле телевиденипе сюжет кӑтартрӗҫ. Халӑхсен халӑхсен ҫуртӗнче Шупашкарта куртӑм пулмалла сире. Чӑнах та тивӗҫлӗ наградӑн пек ку. Раҫҫей шайӗнчи награда.

Апла ҫапах та тӗнче шайӗнче, Раҫҫей шайӗнче чӑвашсене ну, пӗлеҫҫӗ, ӑнланаҫҫӗ. Хамӑрӑн республикӑра ҫук нимскер те. Хамӑрӑн ҫук ҫав. Хамӑрӑн ҫакӑнсенчен кайса, кайса каларӑм ҫырмасть, приходят та. Ҫак, ҫак награда ҫинчен, ҫак ермак чӑваш пулни ҫинчен те. Ҫук, ҫук. Ҫукрах. Эп ӑна
тӗлӗне вот хамӑр патарта инсен Эпир хамӑра хамӑр пӑртак ҫӗклеместпӗр пулсассӑн, хамӑр паттӑрсене кӑтартмастпӑр пулсассӑн тата мана мӗн тӗлӗнтерет? Халь ҫине тӑрса укҫа пухса, миллионшар укҫа пухса мӗне Крымра палӑк лартатпӑр теҫҫӗ. Э, Ахамлӑ пӑтӑрта ним те тумасассӑн
Хамӑр патра хӑть Крымра лар, хӑть Германине кайса лар, хӑть Францине, хӑть Китая кайса тем тӗрле ылтӑнран темскер ку чӑваш халӑхсен атмосферине пӗтермест пуль. Пирӗн хамӑр патра та хамӑра хамӑр килӗшая ҫӗклес пулать. Ун ҫул унсӑр эпир пӗтетпӗр. Унсӑр эпир аякран килет кам та хутасшӑн сан пек вот мана кӑшкӑрса хӑварнӑ пек кӑшкӑрса хӑварас ҫура пулнӑ ҫура пулса кулатӑр тесе.